He kotahi rau e rima tekau mā iwa ngā tau kua hipa i te pakanga o Pukahinahina. Nā koinei te wāhi i tuku rae ki te rae ngā iwi o Tauranga Moana ki ngā hōia o Piritana.
Inā tau ko Pahure, arā, ko Pou whakapau kaha kei roto i wēnei o nā āhuatanga kia maumahara anō ko te mahi o ō tātau tūpuna, ā, ko ngā mātāpono o rātau. e noho tonu ana ki te ngākau o te Māori i tēnei wā tonu. Nō reira, mō ngā tau e maha, i whawhai mātou mō tēnei rā maumahara, me kī, he rā motuhake mō ngā riri whenua o Aotearoa nei. Ahakoa te tokoiti i te rangi nei, i hoki mai te Karauna ki te whakanui i ngā pakanga whenua puta noa i Aotearoa. He mea hirahira te taetae mai o ngā kanohi o te Karauna otirā ngā whare kāwanatanga hei mea tohu e whakarongo ana. He nui ngā tūponotanga kua puta mai i te Karauna me te korenga i pahawa. Nō reira e mana rawa ai te kōrero ka whakaputahia mā ngā tukanga ā-kāwana nei, Koinei te wā tuatahi i tū te pūtake o te riri ki konei ki Pukehinahina. Nō te tau 2016, whakarewa ai te kāwanatanga i tēnei rā whakamaumahara i ngā pakanga whenua.
Koinā te āhuatanga i tēnei wā mō te Māori he maha ōna kaupapa. Engari, kei te ora pai tēnei rangi, Ko mātou e tū whakahīhī nei, ko ngā kaipupuri o te mauri o te pūtake o te riri mō tēnei tau. Nō reira, waimarie, he waimarie nui. Tata ki te 2,000 ngā hōia o te Karauna e whakaeke mai ki runga o Pukehinahina. E 200 noiho ngā Māori ki konei. Heoi anō, mai te maioro Me te koi o te tangata whenua i puta ai te ihu. Te awa nui! Heoi, i kaha tautoko ngā iwi puta noa i Aotearoa i te kaupapa i te rā nei. Nā ko Kīngi Tūheitia tētahi i tae atu me ētahi o ngā iwi o Tainui waka.
He mea nui tēnei, ko te pūtake o te riri, arā tā te akaaka raukura, te akaaka rauwhero, Ā, he, he te ope tū taua matua me kī, ā, ko te kohikohinga, te whakarauika mai o ngā tū taua o te motu, ā, Taranaki mai, Tairāwhiti mai, ā, Waikato mai, Taitokerau mai, ko te tāwharau tō Mātaatua anō hoki, ā, arā, otirā mātou o konei, ā, o Tauranga Moana.
I hoki mai ētehi o te iwi ki roto o Tauranga Moana i ngā pakanga o Pukehinahina me Te Ranga, me tae mai te Kīngitanga i tēnei rā. Ki te whakamihi kātahi ki ngā iwi o Tauranga Moana ki te whakamahara i ō tātou mātua i ngaro ki te pō. Kāore ngā mahi i mutu i konei, ko te tikanga ka toro atu ngā kōrero o ngā pakanga whenua o Aotearoa ki ngā kura puta noa i te motu. E whakapono ana au, ahakoa te tautoko mai a te Kāwanatanga, ahakoa kāore e tautoko, ka haere tonu te kaupapa. Mehemea ka mate ngā iwi ki te pīkau i ēnei tū āhuatanga, koia ko ia. Ko taku tūmanako nui, kia tahuri mai te Kāwanatanga, nā te mea he momo whakatikatika i ō rātou hara te kaupapa o ngēnei rā, Heoi ka haere tonu ngā mahi whakamaumahara i ngā mahi māia o ngā iwi o Tauranga Moana hei kōrero tuku iho ki ngā uri whakatipu. Kiera Williams atu i te reo irirangi o Moana, mā au kaha. Ko te reo te take.